Aytmaten tiysetmatin anda ma tellam ansuf mṛeḥba yes-wen. Ad nkemmel cwiyya ameslay-nneɣ ɣef. Ɣef uqehher i d-yellan ɣef rrusul ɣef tmesgida tamezwarut, ad naf d akken d tidet yella-d uqehher d ameqqran, maca amek i qublen aqehher-nni rrusul, yeɛni n Lmasiḥ, imezwura, ad naf d akken ittelḥaq-aɣ-d. Ahat ma nezmer ad nini tiktiwin yettlḥaq-aɣ d daxel asirem d akken kra ur yezmir ad iḥbes awal n Sidi Rebbi neɣ abrid-agi n Sidi Rebbi. Mbeɛd mi i ten-gerna lḥebs, dɣa lmelk n Sidi Rebbi yessufeɣ-iten-id, bdan ttbecciren, bdan ttmeslayen ɣef lecɣal n Sidi Rebbi. Imeqqranen n ccariɛa ur sen-yeɛǧib ara.

Yellan ma nezmer nini si lbessac d win i yesɛan tamurt d amussnaw d win yeɛni yellan yeḥkem s rray n lɛali yerna lɣaci ḥemmlen-t merra. Dɣa yenna-yasen, Ayɣer ayagi merra? Ayɣer ssuq-agi-nni merra i tessekrem akka ɣef imecṭaḥ-agi-nni i yettmeslayen akka ɣef Lmasiḥ?

Deg yemdanen-agi, anfet-asen ad ruḥen. Ma yella aselmed-agi ma yella aselmed-agi nessen yekka-d sɣur-sen, ur yettdummu ara. Ma yella sɣur Sidi Rebbi i d-yekka, ur tezmirem ara ad t-tekksem. Ḥadret iman-nwen ihi, neɣ ma ulac ad tuɣalem d iɛdawen n Sidi Rebbi. Si ṣṣeḥ, d ayagi-nni i yellan yesɛa azal. Ma yella awal n imecṭuḥen-agi neɣ win yettuḥeqren akka, d akken d awal n Sidi Ṛebbi, yenna-yas atan ad tuɣalem d iɛdawen n Sidi Ṛebbi. Netta mi imeyyez ameslay-nni n Daglas, yenna-yas anfet-asen.

Et pourtant, win ibɣan ad iddu, iddu deg ubrid n Sidi Rebbi, win ur yebɣin ara ad iddu, mačči d ugur. Anda ass-agini ur tezmireḍ ara ad tḥettmeḍ yiwen i wakken ad iddu deg ubrid-agi n Lmasiḥ. Ad t-ṭṭfeḍ s ddreɛ, ad as-tiniḍ, keččini ma teffɣeḍ deg ubrid-agi neɣ ma ur teddiḍ ara, atan ad iḍru yid-k waya d waya. Non. Daymen awal n Sidi Rebbi yettwabeccer deg lehna. Abrid agi n Lmasiḥ ur yettwaḥettem ara ɣef yimal. Mi daɣen win yellan deg-s yuɛer-it ad sufɣen, win yefkan ul-is i Lmasiḥ, win yellan deg ubrid agi n Lmasiḥ yuɛer-it ad sufɣen ul-is. Ayɣer? Xaṭer yufa leḥmala, ijerred leḥmala n Sidi Rebbi. Ɣef temagwa-agi i d asen-yenna, Ḥadret ad tuɣalem d iɛdawen n Sidi Ṛebbi. Win ara ibecren awal n Sidi Ṛebbi, anef-as d Sidi Ṛebbi ara t-iḥaseb. Ɣef temagwa-agi, awal n Sidi Ṛebbi, abrid-agi yedda-d mazal-it ar ass-agi. Ǧǧiɣ Mhenni Talwit ɣer tikta niḍen.